Nkabonabona omu mbeera nk'egyo. Ebyo ebirooto bikatandikira omu kibiina kyawe, siniya faivu nari Ha, bikaija okw'ahansi? byatandikira omu siniya y'okubanza, taamu ya kabiri. So, nyowe a, ama, nk, nkajuna ndi omu siniya y'okubanza, taamu ya kabiri egyo. Haza mbwenu ntakarokokire, Nkaba nyine, mbwenu haine nk'akantu akabaire bampaire, bantaire, mbwenu bankomire omu pajema ngu nikwo akundinda kugira ngu nkaziigwe.
Prosper ariyo naatureeta gye omu bujurizi bwe kandi ni bingi munonga ebi ariyo naatuganirira. Niwamanya Prosper ogu n'omushaho omutendeke kandi tucumwine omu situdiyo za Revival TV n'aha mbeho za Revival Radio. Tuza omu bureeki nituza kutandikira aho. Ahabw'okuba aho n'ahantu hakuru munonga. Nitwenda kumanya nibyo biiha ebyabire nibireeta ebirooto ebi bibi omu magara gye omu kushoma kwe, kandi ebyabire birakye kumuteganisa n'okuburemesa okushoma. Nitugaruka omu kaanya kakye munonga.

Niyo nshonga ahabwaki oine kwija okejunisa obuheereza na Carad Cameras ezirikukora ekiro n'eihangwe kandi ezirikureeba oburaingwa bwa metres makumi abiri, makumi ana na nkaaga. Baine Alarm Cameras, ZTE Serene Cameras, Smart Hybrid Five Mega Pixels Cameras, PTZ Cameras, DVR Cameras eza Two Mega Pixels na Five Mega Pixels, Hard Discs. Baine na za Cameras ezindi ezirikuza aha bikondo bya soora n'eby'amashanyarazi kandi eky'omutaano, kamera ezikuza aha bikondo.

Kinaana n'emwe, kinaana na munaana, kinaana na munaana. Jujunisa aba banira, orinde ebyawe n'abaawe. Otafiirwe aha Revival TV. The news on Revival TV, I am Abasa Anointed and here are the headlines. Welcome to Little Lights, where learning about God is as fun

Nikitwegyesa ebirungi by'Obukristaayo tuhigwa kugira emicwe mirungi kandi abaana bahwerwa kugira omutima ogwijwire okukunda Ruhanga. If you have to choose a good reputation and great wealth, choose a good reputation. Twega Iteho buri Rwamukaga shaaha ibiri z'akasheeshe aha Revival TV, amagara omu bwijwire. Nanye Auntie Guide Otaferwa.

Mpaka ahari shaaha ina ez'ekiro. Nituba nitutaayayisa abantu b'omutaano. Abantu aba nibaba baine obujurizi kandi Ruhanga naba abakorera eby'okutangaaza aha magara gaabo. Ndi Anthony Mujungu Bwegyeka naataayisa Owoshemwe Prosper Nuwamanya. Ari aha ariyo naatugaaniirira bingi munonga ebi Ruhanga abaasize kuba naamukorera. Okushoma oku tikwanguhi. Abarikukumanya nibakwetigiriza gye munonga, okutandika n'okuhendera ebintu ebyo nibitaana. Kwonka okukira munonga n'embabazi z'Ogwo ow'ahaiguru. Ku okumwikiriza kandi waamumanya, waataho omutima okamanya eki akutwire, at the end of the day noija ohikiirize. Kurugiirira ahari ekyo eki okuba nooshoma. Prosper ariyo naatugambira Bikaba bitanguhi kwonka abanyambabazi barugayo bamuhwera yabaasa kuba nashoma kuruga omu primary, senior yariyo natugambira kwonka challenges tizikuburamu ku yakiri omu senior ya kataano neya mukaaga hariho obu yaba yakira kwetamu nangwa yagira n'ebirooto ebi yariyo natugambira yes Prosper. Yes webare munonga so nkaija najuna ndi omu sina yokubanza omu tamu ya kabiri hakaba hariho mission ahh uncle Darius ekaba etusindikiire ba missionaries omuri kikagati secondary so ahh baburira enjiri nareeba ngu mukama mbwenu yankwataho najuna. So ku naamazire kujuna eki ekiro ekyo, mbwenu omu kukura kwangye haine nk'akabazo aku naabaire nyine ndikwetsiba aha musipi gw'empare ey'omunda, pajema. So nikwo kaabaire nikankuuma, mbwenu nkakuraba kuntindisa ngu Obu ndi omutsigazi omwe, so nibakuroga, mbwenu nk'ebyo kushanga ngu nibakuroga, oine okwerinda, nk'ebyo. Akabazi mbwenu oku oine akabazi kaawe ako. Nk'okundinda, wakaiha omu ka nari omu banywani baawe nari abanyabuzaare. Kakaruga omu muka omu ka omu, yes, kwonka bimwe nkaba ntarikubicenga gye. Of course, okiri omwana obwire obwo. Yes, yes. So ku naamazire kujuna baatworeka ngu Yesu Kristo niwe wonka orikubaasa kuturinda omuri byona byona ebi turikurabamu. So ekiro ekyo hati nkihamu nkanaga. So ku nkanaga ekirooto ky'okubanza iraka omuntu mbwenu ou ntarakyengire mbwenu kwonka ningira ninkaba ntabafiire ira naki. Hati aija angira ngu haza ngu tokuza kumaraho. Hati nkankiri muto munonga ebintu by'omwoyo nkaba ntarikubyetegyereza. Ngira ngu nkaba nyine amatsiko ngu Ruhanga naakumbaasisa. So ntandika nta orugyendo rw'okujuna? Obwo bwire tukaba twine abantu barikushaba. N'owaabaire naakora nk'omushomesa owaabaire naatuyomba omu by'okushaba, mbwenu akaba naatushabisa oshange obwire obwingi turi omu kushaba. So omwaka gw'okubanza nguheza siniya waanu, siniya ya kabiri nayo ngiheza ndi omu kanisa ndikuheereza ey'omu ishomero. Nkora nka chapo waadeni. mbwenu ningira ni nk'abantu abafiriire abi ntakumanya ebi ebizibu bya sitaani ahakuba timbikyenga tokureeba ngu ni feesi ogimanya bimbandamira oshanga mbwenu binteganisa mbwenu bukaba buba buri obusaasi obwo ekiro rw'obusingye nibwo obusingye oshanga nintiina kubyama nangwa aho hati nyebuuza Omutima gugira kwonka shana mbwenu ngambire omukade ngira ngu shana maama ogire nka omunyabuzaare owareeta obundi nkaguma nindaara nawe obundi ntaatiina kwonka nakyo kiguma. Omukade waawe omushoboorora ebikukubaho nari omugambira oti nyowe niinyenda omuntu ow'okuguma nindaara nawe nintiina omusheengi. Nkamushoboorora omu kubanza kwonka noshwa hata ngira ngu waashaba n'ebikutereera kwonka nshaba byanga ndeeba nibyongyera kuguma nangwa ku naazaga kushaba hati nshusha nk'owaayereetera obuzibu. Noshusha mbwenu nka omumani gangye gokushaba gari makye. So ku nanshabaga hati kyani kizi ku haijaga ekyokumbandamira hati nashaba hati kinkwatira kimwe hati ntaka mpurira obusaasi hati mbireka nkomaho. So naguma ntyo hati ntandika kuroota buri kiro nindoota ndi omu njoka, ndoota ndi omu bituuro, ndoota nfiire, mbwenu obusingye bwamburira. Nangwa hati aho mbwenu ku naagiye kuhika nk'omu sina ya kana eya kashatu hati reeba embeera yangumira ngira ngu hati ogwo omushaija owabaire nibeeta Rukundo Elias omukago gukagumaho, omukago gukagumaho yaaguma nandeeberera eki naabaga ntaine bumwe nkaba ntarikusiiba ninza n'omuka. Akaba arikutuura omuri Kishagati hari haihi nduga aha ishomero nzayo naba ntaine majuta ampe amajuta naba ntaine saabuuni ampe saabuuni. So hati nkunda kuguma nintuurayo ahabw'okuba bakaba nibashaba munonga. Hati nguma nintuurayo, manya ngu hati hariyo abatsigazi, ndaara nabo, mbwenu hati aho tugumize omu kushaba nguma ninfunamu obusingye. Kwonka ku naandugagayo naayingira ka mbiizi, hati embeera ekora ki? Embeera eguma. Hati nangwa ku naamazire hati naihika omu siniya ya kataano, hati embeera yaangumira kimwe. So ku naampumurukaga ku naazaga, ku twaturugaga nk'omu purepu omu siniya ya kataano naaza kubyama, hati ebintu ebi ntarikucenga byangye ngu aa. Okaija kushoma mbwenu ogaruke oze kushoma. So nyanga kubikyenga mbwenu kare embeera eyongyera kuguma. Okoohurira nibikugambiramu. Yes, ku naijaga kushoma, ku naarugaga kushoma naaza kubyama, hati bindemesa kubyama. Mbwenu obusingye bubura nangwa aho mpaho omu kihumuro niho naagira ngu. Nooshwa ngu amaani gangye gabaire makye, hati hati ninyegyeerera agangye amagezi. Hati ka akabazi nkeerondera, mbuuza ni binki ebi orikubaasa kutamba nk'ebyo. Hati funa abantu abampabura, hati nkaronda. Kwonka nkanga kukora. Ohaburwa banywani baawe shi? Hati banywani, hati niinye naakeerondeire, kare ka katariinye. Oruga aha by'omu ka biriya.
Hati ahakuba ku naamazire omu siniya ya kato naayo embeera yaaguma ntakakaronzire, hati ngambira muzeeyi. Nyowe hati hanu handemire, obusingye nkaba mbwihaki kagati? Hati banga ngu tokubaasa kuruga aha, banga ku- mbwenu nkaba ntakubashobora kyenyini ekizibu eki nyine. Ahakuba omu kubanza nkaba ndeeba mbwenu batakubaasa kunkyenga kurungi. Kwonka hati embeera ekora ki? Eguma mbuga obusingye. Siniya ya kataano hati entama. Mbwenu kare okushoma mbwenu hati endwara ezo nangwa haine obu nayenda kutabukaho nk'omutwe, niijuka ndi omu siniya ya mukaaga, nkaba mba ndi nk'omu kiraasi mpurira Mbwenu nagambisibwa nishwa nyine n'obu abaana bankwataga mbwenu oshanga mm. nibuza waaba ki nangwa bateekateeka ngu mbwenu banshooza nka kiraasi obumwe nk'omushomesa aba naashomesoora mbwenu ni nk'okwenda kubaruka mm. mbwenu nkambura obusingye nyebuuza eki niki ekiri omu magara gangye kwonka nfayo ninshuka obumwe Cabson ku yaijaga ogwo waaba nitwire Mbaara High School kurabira omuri Bishop ninshuka nangwa obumwe Bishop ku yaijaga Kikagati asiima mwebare Kikagati ku kushomesa gye mwihamu omwana yakora first grade twamushomesa nanye bimpa amaani ngira mbwenu nyine okutekamu amaani so kwonka embeera eyanga amagara gaba mabi so okubyama nyowe ngira mbireka so obumwe nomukurara omu class bumwe nabyo bikaba bibabizamu habwokuba kunanzaga kubyama bwobusaasi so nyebuza nti bwenu kubyama nikinyamba ki so oshanga nyowe kubyama kitakinyinire mugasho ahamagara gangye so natobana ekyo embeera kuyayangire Naagambaho omuka ngu nyowe hanu tinkyenda kutuuraho, ngu ndeke nze ekikaga ntuureyo, bumwe baayanga kwonka nyowe ntoroka nzayo. So kwonka ku naabiire yayanga ntaine eky'okukora hati nyowe naanye naabiire niinondera akabazi akangye mbuuze abangambira. So nk'ogu obwire obwo oshange nk'ataanyamba munonga, nk'ekiro kimwe naagwa ejegyere ekindi naagyezayo kugira ngu nimbaasa kweshegura Baiburi ngure esapuri nyowe nkaba ntari Mukristo. Kwonka ngura esapuri nayo oshanga etampa kasingye aku naabiire niinyenda, mbwenu emibeera eyongyera kuguma. obusingye bubura so niho nayongyire nkeyongyerayo nagyezaho kugira ngu kwonka ku nazaga omu kushaba obumwe ora nafunamu obusingye kuba kugira ngu omu bintu by'okushaba mbwenu noshwa nkatabyinemu maani mingi mm. so oshanga n'obu nashaba ndiyo ninyereetera obuzibu ahakuba ekyo kiro oshanga Byafuna opportunity by'okumbonabonesa munonga. Mbwenu nkaba ndoota kubi, ndoota ninfa, ndoota ebintu nibibandamira. Hati akabazo ako kakaiha nkahi? So hati ku naijire nabuuzaho abantu abu ba- bakunkiraho. Okw'omu kyaro wanyu Eh, nari omu kyaro ka mbiizi.
Mbangira ngu waaronda akabazo aka.
Ow'omufumu shi? Akaba atari mufumu kandi John Marty ebi akaba ari omusimu byo mbwenu nawe akaba ari nk'omufumu oshanga abantu nibamanya emibazi nk'egyo y'okukingira sitaani nk'ebyo yes so haagira ou naazayo ah, yampeereza akabazi akaba atari nk'omuntu okugira ngu ogu n'omufumu nitumumanya omu kyaro naki kwonka mbwenu akaba naabikyenga hati andondera omubazi gwona ogu yandondeire hati nteeka omu mpare nshuba njwara aho ndi omu siniya ya kataano kwonka nabwo ndeeba bitakukora. ngyezaho hmm. nabwe mbyama obusingye bumwe nfunaho kakye obundi byanga bumwe mbwenu nabwo obusingye bwabura bwayanga kwonka bumwe nfunamu kakyeho nk'omusande hmm. oshanga nateganizeho nka kashatu kwonka hmm. eh, so kwonka nagumisiriza ngyezaho nkajoyininga scripture yino ndi mbara high school kwonka bumwe oshanga amaani gangye nyowe nk'omuntu aginaine ninteekamu kushaba oshanga nimbanganisa

kwonka mbwenu embeera yayongyera Kata kuba kukora mbi. n'eki Kata waanoteekateeka.
kunkorera, Mm. eh, mbwenu obusaasi bukaba bwingi munonga kushanga naahika aha revo y'obutabyama egyo embeera ekeegumire munonga Obwo ku kyareemereho abazaire bo tibarakuteerereho oburyo obundi nka tukutware omu bashabi nari turonde obundi hati oburyo?
Mm. nyowe omu bashabi Abazire tindabagambiire. Nkabagambira nkiri muto, nkiri omu secondary y'okubanza eya kabiri. So naareeba ngu enshonga ei, hati omuka tukaba tutakushaba munonga. Mbwenu eka yaitu terimu kushaba. Na six naagiheza, Mukama ankwasa. Oza omu vaaka.
Nza omu vaaka. Vaaka nza omu kushomesa, amashomero aga gaturi haihi. Aha niho vaaka erikuza kuhwa nibwo korona yaabaire neetaahamu.
Obwo hmm. waaba ori omuvaka nabwo eh, kuri okuroota kubi n'ebyaaba nibikutaahira bikeyongyera kukanya eh. mbwenu buri izooba buri izooba embeera ekeyongyera kukanya hmm. okuroota kubi okwo niimanyisa so ku nampikaga nk'aha kitanda nti just kuhikaho oti so hati hakaija ekintu kimbandamira Haza omu kubandamira, n'obu naayembaga ndi omu kirooto, tinguma busaasi bukaba niburugahe, kwonka mbwenu nkaba mba ntiine busaasi, sorry ntiine busingye, mpurira nyine pain, nshanga mbwenu ndi nk'omu bintu, nyine abafu, oza kubyama kwehindura ota omukono kandi oshanga hati haine ebintu ebi oryami nabyo. Hati mbwenu obusingye bwabura, hati kinteganisa ngu nk'obusingye oku, kubyama mbwenu hati nkireeba nk'omuzigu wangye. So nangwa hati aho nayegiramu n'emize eyo kutaha late. Ntaha ncerereirwe, bazaire batongana. Ahabw'okwerinda biriya ngu otabyama. Ntabyama. Ahabw'okuba nkaba ntarikukireeba omugasho. Ku nabaga ndi omu kyaro, so nkaba nyine okwanga nkaba nyine okukyererwa kubyama ahabw'okuba nkaba nimanya ngu okubyama tihaine ekikunyaama n'okunyama n'obusaasi bwonka. So nandya aha ishomero, nkaba ndaara omu bitabo. So mbwenu n'omu siniya ya six vacation omu kihuumuro nabwo embeera yaaguma neeshwa etyo. Obusingye bwabura kwonka ningwana nyenka omutima. Eeh, ningwana nyenka omutima. Obusingye bwabura kwonka ningwana nyenka omutima. Eeh, ningwana nyenka omutima, obusaasi, mbwenu embeera yantama ntyo. Nangwa mbuuza omu banywani bangye, nyebuuza ngu imwe nimuroota muti? Mbwai tukaba twine obusingye kwonka nyowe ka ndoota ndi omu njoka oshanga zoona ziinyetooroire. Mbwenu kare ebirooto ebyo nibikuteganisa munonga na munonga omu mutwe. Nibikuteganisa na munonga omu mutwe. So kwonka, hati hati may be ishana mbwenu n'obusingye bwangye. Maybe sitaane ekenda ngu mbonabone ntyo. Abantu nibabonabona omu miringo etakushwana. Bamwe ku oshanga hariho abantu abakukaba oshanga nakaba, mbwenu akaba kwenyine mumutware omu kanisa mushabira kwonka nyowe ekyangye kikaba kiri ekyo ekibirooto. Oshanga kubyama ntinyine kapa, za kapa nizinteganisa, embwa, ente nizinyiruka. Mbwenu oshanga nyowe ku oshanga ekiro ekyangye nangye omu kiro ndyami, Ndiyo ndi omu kugwana. Oriyo Ndi omu norwana nini? kugwana. Eh, So nagwana na sitaani baasa. Oh. Nkagwana na sitaani, mbwenu obusingye mbwenu ebyangye omu mbeera egyo bikaba bigumire. Mm. Yeah. Omu- Byantamisa n'ekanisa. Mm, Ahakuba byakutamisa. nkaba ntakureeba ekibi byayo nibinyamba, obu obu naashaba munonga mbwenu embeera eyongyera kuba mbi. Mm. Yes. Ku byakuremeire, tiwaagira oti obu ndikangarukye ngambire abazaire aba turonde obundi oburyo. Waaguma obushutamiire mpaka. Aha nyowe, eki naagamba, ku kyakibaga, ku byangumiire bityo, eki naabagambira ngu nyowe nkagira ngu omu kihuumuro hanu tindiho. Nkaba ntakwashobora enshonga neeha. ngira ngu aha nyine aha nte kufuna obusingye because ku nambaga ndiri omuri kikagati mm. omu eh, kikagati okaba nootuura nkahi kandi nituura ogwo wa rukundo eriyasi mm. eh, rukundo eriyasi ogwo mwenu nkaba omwana w'omuka mwenu mm. hati ndi omwana w'omuka omu baana nanye nibangaita omu baana kubanga kuyasi nawe wanu yoona obwire obwingi niyo mbumazire so byakufosinga kuhunzya owanyu omuka mwenu okashanga abazigu bangye boona bari kambiizi wahenderwa ogiire ekikagati Ku waaba ogaruka otu kakye waagaruka nk'omu kabigaruka. Eh, okwe kikaba kiba waasi. Serious, Yes, yes. kwonka ku Mm, naambaga ndi kikagati, mm, hati kuri kikagati. mm, Ah, Rukundo ahi mbwenu n'eka y'okushaba. So mm, okoshanga buri kiro tutakabyamire. Twine okuza omu Baibuli, twine kwe kweshongora. Mbwenu ogwo mukazi akaba ari akukurira Mothers Union ya mm, kikagati. So mm. mbwenu oshanga ekintu ky'okushaba nitushaba buri izooba buri izooba. Hati aho obumwe mbyama Nshanga nk'ekiro kya mbwenu obusingye naguma ninfunamu nk'obusingye nandi ekikagati mbwenu nahakunda ntyo ka mbiizi yantamu.
Kyamara bwire ki kyagumaho mpaka?
So ku naamazire siniya ya mukaaga hati nkaba niinyenda gavumenti, hati gavumenti Hati makisi ezi naabwine zikaba zitakunyikiriza kuza aha gavumenti. Ikumi na itaano ziri. Ikumi na itaano. Points. Hati gavumenti yanga kunyeta. Kwonka still kugira ngu nkakyakwatanisa na Abson ogu abandetsire Mbarara High School, yangira ngu tafayo twija twa apurayinga omu bya loan scheme. Naashaba, bampeereza. So ku bamaze kumpa ba- mbwenu kanshabira aha masiti Mm, Mbarara University of Eh, Science and naija nashaba Technology. ama- amasiti mbara university bampeereza bampeereza kuza kushoma ebya laboratory medicine kukyebera endwara kuronda endwara ezi abantu barwaire nk'ebyo hati nazamu naza kushaba naza kushoma so ah, ku nahikireyo Hati mbara yunivasite ndikuza kuhuumuruka, nkaba nimpurira bakungira ngu aha yunivasite manya ngu te rutonzire, hariyo okucakara kwingi, hariyo kwonka kandi nimanya ahi ndikuruga titwine sente. So mbwenu nka ntakukipapira munonga ka ntakitiinire munonga kugira ngu ninkuza nk'omu kucakara munonga ahabw'okuba nka nimanya ntinyine na sente z'okuza kucakara. Ka nomanya ahu okuruga.
Yes.
So hati nyija nza aha yunivasite, Mpumuruka nza kushoma so aho aho kugira nkaba nimanya obuzibu bwangye nagira ekihika kyokuza omu kanisa ebimwe nkaija omu bintu ebinabaire ninyenda nokuza omu kanisa erikushaba hati mbwenu nokutekateka kukagira ngu nyine okuza omu kanisa erikushaba mpaka so hati nyija mpumuruka kuhabireho nka esande yokubanza bangira ngu harimu ekanisa yabakurisitayo hati nyija Nfuna ekanisa ei barikweta Saint Luke's Chapel, ngitaahamu. Kwonka hati oku nabaire niinyenda okushaba kwa buri izooba ndeeba ku tariyo. Nibashaba kwonka eby'okushanga ngu nimushaba nooshanga muri omu rwaaro shaaha yoona, mbwenu ebyo tibiriyo. Okushaba kuriyo kw'amaani, twine fellowships ni nyingi, kwonka eby'okushanga ngu nk'ebi naanye niinyenda ngu oshange asha namwe noshanga eburiizooba turi nk'omu overnight turi omuri ki, hati ebyo naashanga bikozire ki? Hati ebyo naashanga bitariyo. So hati ekanisa egyo ngira ngu since turi kuseegyebwa etaine okushaba kwa buri izooba kw'ekiro. Hati ebyo byandema. Hati ndugayo nze omuri buri kanisa yoona ey'omuri mbarra. Nze oku, kugira ngu nka nkurire omu Bakristaayo, hati ku naazaga omu kanisa ezindi kandi hati nabo byanga. Ndeeba okushusha ngu hati nabo byanga. Ndeeba okushusha ngu tibakunyamba. Hati nyija nfunaho omu kanisa ya Saint Luke's Chapel hakaba harimu nanka organization ei bakweta Navigators. Nabo nibabuurira engiri. Hati nshangayo omuntu omwe owaabaire naakunda nawe Ruhanga munonga. Hati nyija aguma na aguma naangaanirira, mmuteebeza obusaasi bwangye, hati antwara omu ba Buhuumuriro Counselling Centre. Nzayo bagyezaho, ntandika kwega kushoma Baibuli, hati ntandika kumanya Ruhanga nk'oku ari. Ntandika kwega kushoma Baibuli, hati ntandika kumanya Ruhanga nk'oku ari. Ooh Ruhanga ari ati Ooh Ruhanga ari ati Ruhanga ari ati Ruhanga ari Ruhanga ari ati Ruhanga ari ati Hati ntandika nguma nincuusa ebiteeka kandi ahi naabe ati Hati ntandika nguma nincuusa ebiteeka kandi ahi naabe ndemigwe omu ba omu ba ndemigwe omu ba omu ba omu ba kansoringi hati ntandika kuguma nintaaga kwekunda ntandika kureeba haguma nabona empindahinduka omu birooto Ahabi naabaire nindoota nk'ebirooto bingi nk'omu sande buri izooba, hati ndeeba ah, nk'omu sande omu biro mushanju, ndeeba hati nk'omu biro bina haribwe naateganisibwamu. Hmm. Kwonka hati biija bitaine maani. Hati obwe naabaire nindoota abantu ndikubyama n'abantu, ninshamba na n'ebintu ebi ntakumanya, hmm. mbwenu kare embeera nk'egyo egumire kandi nyowe ntakukyenda. Yes. So kuroota ebintu bikumbandamira hati ebyo bitandika kubura. Hati oshanga hati naaza omu ntare zanguhi. kushanga ninyiruka nk'ente nenyirukaho embwa nenyirukaho hati ebyo nindoota ningwana ndi nk'omu ntaro mm. eh, ninyina embundu nindasha nk'ebyo kare mbwenu oshanga ningwana entaro ezitakucenga mukama so ah, hati ndeeba hati aho kunatandikire mba ninshoma baibuli ntagamanya ruhanga noha Hati ngira njoininga Bible study nangwa ku naagira omwaka gwa kabiri nk'omu taamu ya kabiri hmm. hati aho mpenda eshatu shaaha ina yaarenzamu shaaha itaano obumwe oshanga mbwenu ndi n'omu katiro kengi tikubaasa n'okumuhurira ngu yaanayeguza obumwe oshanga hmm. yaateera esimu tikuzihuurira kubanga hati ntandika kufuna obusingye manya ngu okay ruhanga bati busingye

Bikaba binsinga amaani. Kwonka hati naashaba. So ku waabaire nooshaba, hati ku waabaire oshaba oreeba nibigyenda? Ndeeba hati byagyenda, ndeeba bimwe tibiija. So ebyo enjoka ezaabaire nizinteganisa ndeeba zaabura. So oshanga ngu nk'omu wiiki, mbwenu oshanga ngu n'obu orikugira ekiija oshanga nimbaasa kushaba nkora gye? Kigyenda.
Yes. So naatandika kufuna obusingye, naayeyongyera kukanywa omu kanisa. Ah! Hati aho niho naabwine obusingye, nkara amagara gaahinduka, nkahamira omu kanisa, nkara Mukama yaakora aha mutima gwangye, mbwenu. Ogwakana gwahwa? Eeh n'omwaka gwa kana naaguhiza, hati ku naamazire, CE omwaka gwa kana, hati tukaba nitushoma emyaka ena, so kunamazire omwaka gwa kana, ah campus manya yahwa, university yahwa, nara Ruhanga yandabyamu omu mbeera egyo yoona eyabire egumire, of course nkaba abantu ababire nibankwatira oburi bakagumizamu nibankwatiraho, oshanga nibasindikira emere, omuka nibasindika emere, ah nareeba nemyaka yahwa, ah nahendera ntyo campus. Finally wajwara. Najwara.
Okajwara okwa kangahe? So njwire ogu omwaka okwa ikumi ebiri ikumi na mwenda. Degree yaawe?
Degree nagiheza yaaba degree y'okubanza omu family. Eya family. Yes yes. Kandi degree etari ya buriijo ei otakurabyamu amaisho. Mbwenu n'embabazi ahakuba mbwenu kare omu family yaitu okushoma Kikaba kitarimu. Nangwa mbwenu oshange omu famire yoona kushoma nikukye. N'omu banyabuzaare nikukye nkahi. Kwonka nari Mukama yankwasa naaheza diguri, naareeta diguri y'okubanza. Y'okubanza.
Prosper ariyo nayongyera kutugaaniirira ebintu bingi munonga ebi Ruhanga abaasize kuba naamukorera. Ni kikuru munonga okwetegyereza ngu abantu nibaruga hare, abantu nibaraba omu bintu bigumire obu yaaba naatugaaniirira. Naateereza obujurizi bwe, noorenga ngu Ruhanga naatambira abantu. Omushaija ogwo akaraba omu bintu bigumire. Ebirooto ebyo n'ebirooto bibi munonga bya Sitaane, ebirikubaasa kukumaraho, ebirikubaasa kukwiha omu nsi omu, ebirikubaasa kukwiha omu banyu, ebirikubaasa kukwetamwa, kukureetera waayetamwa n'omwe tinkuhemya ngu akaba naija kuhika aha. Kwonka Ruhanga obumwe naatureetera ebintu ebi nk'ebigyezo ngu tumumanye. Ahabw'okuba Prosper omu kutugaaniirira kwe n'obujurizi bwe yaanatworeka ngu obumwe akaata akeetegyereize gye amakuru agari omu kushaba n'okumanya Ruhanga. Kwonka ku yaabushoboorokyerwe, ku yaaza omu kanisa, ku yaareka kukwatakwata emibazi ei yaaba ayekomaho buri izooba akaraara nayo omu shooti ezi yaabaire naajwara n'ebindi ebi yaabaire naayekoma, ebi byona tibirayambire akamanya ngu mazima abafumu tibaine makuru ahari Ruhanga kandi Ruhanga niwe aine obushoboorozi. Ku yaamwikiriize, ebyo byatereera. Ku yaamushabire, yaamuhurira kandi yaamugarukamu. Nituza omu break kandi nitugaruka n'ebintu bingi munonga. Twija kuba nitumubuuza, Hati naakurataho ki omu nkosi zoona ahabw'enkya yaatooraine egyo omu bwire obu? Nangwa n'obuhabuzi ahari egyo eminyweto eri omu kihuumuro ni kikuru munonga. Kandi n'amasimu na messages na comments aha Youtube nitwija kuba niturushoma.

Neereetera ekigambo kya Ruhanga kyaba amagara omuri itwe. A Gospel According to Saint Luke chapter 2 starting from verse 1 up to verse 20. It states.
Obwo turikujaguza amazaarwa ga Mukama waitu Yesu Kristo. Obwo turikujaguza amazaarwa ga Mukama waitu Yesu Kristo. N'okumaraho omwaka ogu gw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena, Money na Accessories nitukutengyera kubirabamu gye omu businguzi kandi n'amagara marungi. Twongyera kurabira omu biro ebi, nabwo abashuma n'abambuzi nibabyejunisa kutwara ebyawe. Niyo nshonga ahabwaki oine kwija okeejunisa obuheereza bwaitu aha beeyi nungi munonga. Ababanira obwa hati baine colord cameras ezirikukora ekiro n'eihangwe kandi ezirikureeba oburaingwa bwa metres makumi abiri, makumi ana na nkaaga. Baine alarm cameras, ZSRN cameras, smart hybrid five megapixels cameras, PTZ cameras,

Otafiirwe aha Revival TV. Munywani wangye kandi mugyenzi wangye ori okwe, noobaasa kuba nooraba omu bintu ebikurabaniisemu bikakuteekateekyesa kubi, okahurira amagara goona gaaba kubi, nangwa yeebuuza nze hi nainga nkore ki? Kwonka niinyenda kukugambira ngu tori wenka. Obutehurira gye, oh, tikiine nshonga. Kwonka, kumanya ngu tokwehurira gye n'entandikiriro y'okuba gye. Twegiteho, Mu Rwamukaaga kwiha shaaha ibiri kuhitsya shaaha ishatu ez'omu mwabazi, turikugaaniira n'abahuumurizi abakugu abaine okwehayo okukuhwera kubaasa emere abanamuyenzi, n'eby'obushwere, okutebeekana n'okuba gye kw'ebiteekateeko. Nitugamba aha bintu bingi ebikuru munonga. Omuhuumuriza wangye ahindura oku ndikureeba ebintu kandi nkabishoboorokya. Nyegire emiringo y'okukora gye emikago n'okushemera. kw'ebiteekateeko. Manya ebintu by'omuhendo, okuhabura kw'omutaano, kandi okuhwerwa kw'abantu abarikwetegyereza ebi orikurabamu. Yaaba noorabanisibwamu ebiteekateeko bingi, noosherura obuhabuzi omu nshonga z'amaka, nainga nooyenda obushwere obuteebekire, turi hanu ahabwawe. Munywani wangye, otafeerwa entebeekanisa omuhuumuriza wangye ey'okubaasa kutunga amagara marungi kandi n'enteekateeka nungi buri Rwamukaaga shaha ibiri z'omwazyo, Naanye omutebe w'ekanisa Cathy Musiime. Omuhuumuriza wangye, ahakuba obumwe n'obu tubaasa.
Revival TV, amagara omu bwijwire.
Yes, mutabarikyeyo omu kahuumuro kandi turiho aha. Turiyo nitugyenda mpora n'oshemwa niwamanya Prosper ariyo naatugaanirira ebintu bingi munonga. Egi ni puroguraamu Orugyendo rw'Amagara turi aha Revival TV kandi hoona nabwo turi aha Revival Radio kyenda n'eshatu katonyezi ibiri Amagara omu bwijure. Nitwongye. Okushaba, okushoma Baibuli, okumanya ngu Ruhanga niwe Solution w'ebyaawe byoona ebizibu byawe. Mpaka mpaka ayemarire, mpaka mpaka ayemarire koosi. Sikuusi naagishoma naagiheza. So ku mazire kushoma of course hati aho nkaba ninyebuuza haakurataho ki. Omuka kugira ngu noobe ori omuntu w'okubanza kushoma obumwe noomanya ngu abantu boona naabategyeeze kugira ngu reka aheze kushoma. So ku waaherize koosi yaawe egyo n'okujwara, biriya tibyagaruka, obusingye bwataaha? Obusingye bwataaha.
Mbwenu kutandika n'omwaka gwangye gwa kashatu gwona, aho mbwenu nkaara obusingye. Mbwenu kutandika n'omwaka gwangye gwa kashatu gwona, aho mbwenu nkara obusingye. Ahakuba hati nyija nyihamu nk'okwezi kumwe nk'okubanza naahumuraho okwezi kwa mukaaga nangwa n'ekicweka ky'okwezi kwa mushanju. So omu bwire obwo, hati nyija hakaba hariho ekitongore nibakyeta, hariho nanka kiriniki y'enyamaishwa aha disiturikiti ya Kamukuzi. So Hati naija naafunaho omutima gwangye ahu nkashi ahabwaki ntakubaasa kuba niinyamba, nimboro ntiyaringa mbwenu ninkorera busha. So hati nyija nzayo nshaba baanyikiriza. So ku baamara kuunyikiriza, Mukama nawe naakora eby'okutangaaza. So nanka omwanya ogwo nibagweta Mbarara Regional Epidemiology Centre and Animal Clinic. Ah, so i- mbwenu nigukora omu bintu by'okucondooza munonga na n'okuragurira enyamaishwa so hati nyija nshanga mbwenu hariyo ekitongore ah, ekikucondooza munonga omu byo nk'oku tukukozesa embazi ahabwaki embazi etakikora omu bantu na n'omu nyamaishwa nk'ebyo Haza mbwenu hati ekyo kibe kiri ekizibu ky'amaani omu nsi yoona kushanga omuntu naamira embaazi kwonka ateekukora. So hati nyija nshangayo ekitongore ekyo ngu n'ekya Baylor Uganda. Hati hati ntandika kukora nka research assistant, baaba bainemu projects, ha hati naanye ntandika kukorera omwe akasente, twakora project ka hoo omuntu afunamu akasente. So mbwenu ezi eshaaha na hati niyo ori niyo ndi okay Eh, Wa- wa- wa- ah, so far so good yes yes wahareeba ebintu biriyo Eh, nibigyenda ebintu biine enshonga ahakukwata obwire obwo hati ameezi abiri agi namarayo nindeeba ruhanga ariyo natema omuhanda ninfuna ahi- nyowe nin- ninfuna ahi ntandikiire hati ninfuna ekyokurya ninfunamu akasente mbwenu reero embeera teri gye teri kubi teri kubi nikikuru munonga okukimanya ngu abantu oku aheeru noreeba okushoma nokuhendera nebindi ebintu ebyo nibitaana okutandika nokuhendera obwire bwingi abamwe nibaza aha ishomero birema Abandi nibaza aha yunivasite nk'egi, kukora koosi nk'egi y'emyaka ena ei waatugambira, Birima, kwonka iwe obaasize waaheza ahabw'embabazi za Ruhanga ahabw'okuba itwe nk'abantu torikwebaasiza. So hati waatandikire kuza omu field oriyo noogireeba. Kwonka tutakakiire ab'amasimu, ni kikuru munonga obuhabuzi bwawe. Eky'okubanza, hariho abaana abarikutiina courses nk'ezi ei waaba nootugambira ahabw'okuba ti ya buriijo, Iwe nikimanyisa ki okagishanga ota kandi ebirungi byakyo ebirimu nibyo biiha? Obuhabuzi bwawe ahari ogwo omwegi orikutureeba otuhuriire aha rediyo nabwo ni bukuru munonga ahari abaana abari omu kihuumuro omu bwire obu. N'oku bashemereire kuba nibetwazamu. Ahabw'okuba abamwe tureebire omu kihuumuro nikibagyendera kubi baayetwaza kubi. Abaana b'abaishiki batwariireyo enda, abandi you know nibaihayo endwara n'ebindi. Nangwa n'abamwe babura kutunga omugisha gw'okuza kugumizamu kushoma. So obuhabuzi bwawe ni bukuru munonga waaba nooreeba omu kamera egi turikwirira kwakiira amasimu. Yes, webare munonga. Ebintu ni nka bishatu ebi nookubaasa kugambaho. Eky'okubanza ekikwataine n'okushoma. So obwire obwingi nangwa buri course yoona nebaasa kuguma, buri course yoona nebaasa kuguma kwonka eky'okubanza nyowe nk'aha mutima nkaba nyine omwiginya gw'okushoma. Oyire okugira ngu may be omuka tihariyo sente ninga nashoma ebintu bya sciences eby'obushabo bigumire hati nyowe ekyo tindakireebire nk'ekizibu. Nyowe nkamanya ngu nimbaasa, nimbaasa kandi tikugira ngu nkaba nimba ninkora gye Kyaba nikyo kyatuma naagira motivation egyo apaana ahabw'okuba kugira ngu kandi Mike naanye niinyenda, nkagumisiriza naagira ngu oba na marks zimwe tizaareebeka gye term egi nainga semester egi so nkateekamu amaani naagira ngu niimanya eki ndikwenda, Mukama obu yantebeekanisa omuhanda naanye naahama. Mbwenu nkankora n'amaani munonga, ee nkankora n'amaani munonga. Nshoma munonga ebitabo, mbwenu mbwenu nshanga obwire obwingi ninfayo kwetegyereza ebi bakunshomesa. Mbwenu nkatamu amaani maingi. Yes. Okay. E- Ekindi, um, okushoma oku obumwe noobaasa kushanga timwine sente omu ka owanyu. Esente tiziriyo, kwonka n'abantu baingi abu mbubwine nimbagambira ikwo okuteekaho omutima aha ki orikwenda, okanga kufa munonga aha ekizibu ahu kiri, Oburo bwingi nonoba ngu owaitu titwine sente, owaitu tihaine ayarashomire so tinkufayo ahabwaki nyine okushoma. So nyowe ekyo tindakifiiraho munonga, nyowe nkafayo ahaki ndikwenda. Ngyezaho ntamu amaani, ngyezaho kuba omuntu w'emicwe mirungi, nyanga kuteganisa abashomesa, mbwenu nkataho omutima munonga kugira ngu n'obu omuka hatariyo sente kwonka nyowe kangumisirize ntekemu amaani ahakuba Ruhanga niwe akumanya. Ekindi, a Hati okushoma oku obwire obwingi k'okuza omuri ensi munonga nibikuremesa. Nyowe nkamanya munonga ahi ndikuruga, abantu abaingi abakuzire naanye abakummanya nibamanya life yangye. Nyowe nyine life eri eri cool, mbwenu life eyanguhi, life etarimu kwepaaka. Ngira ngu Mukama obu wankwatsize nkahika n'aha yunivasite, reka nteekemu amaani. Orikuruga n'aha manya ebintu by'ensi munonga naabyesaasira. Waabirugaho.
Waamanya oza kuhakana amagara gaawe. Yes, yes. Ahabw'okuba nkamanya nka hati nkagye nk'okushoma kwayanga nkaba ntaine ogundi omuringo. So naabiteekamu amaani. So nikyo ndikushaba na n'eminyeeto na n'abo abaana abakiri omu kwega, reka otafa munonga ahu orikuruga. Fa munonga aha ki orikwenda, kandi okukira munonga, kunda Ruhanga. Ahakuba kutari kukunda Ruhanga, ni baingi abu nayo ninshoma nabo abaabaire baine n'obwengye, kwonka ahabw'okuza omu bintu by'ensi munonga, ohurira ngu oku, mbwenu oshanga n'ebintu by'okushoma bataakikunda munonga. Nangwa obumwe oshanga abamwe baine n'esente ow'omuka ateekateeka may be obu hariyo sente may be nizimara. So oshanga mbwenu oku waaba n'owaanyu mwine sente, ni kirungi kugira ngu Okushoma ni kikuru, ni kikuru kandi ni kirungi ku oba oshomeire neza esente nozirinda gye.
So berinde.
Baine okwerinda ebintu ebikutwara eminyeeto ni byingi munonga munonga. Omu kihumuro nk'eki. Omu kihumuro nk'eki,
hurikiza abazaire, mukade ningira nobi okampurikiize hati nanjurira, nkaba ntamuteeza mutwe, eki angambira nkikora, mbwenu nafayo munonga kworeka ngu nanye tinabahemukira.
waarugamu hati twine omushaho. Prosper naakugira ngu waayekwata gye nk'omunyeeto mazima ebintu nibitereera, ebyawe nooreeba ebirikurugamu. Eminyeeto abatuhurikiize abarikutureeba aha Revival TV ni kikuru munonga obunyeeto bwawe kuburinda okaba omuntu w'amaani okaba nka Prosper ou twataayisa ahabw'okuba obumwe ku orikuba amagara otagarinzire oteerinzire Mazima t'okwija kutunga omugisha gw'okuhika aha birungi ebi orikwetenga. Obundi nooja kubihikaho ori ekirema. Nooshanga omuntu yaabihikaho kwonka mazima aine obuzibu. N'omurwaire, ari aha mubazi nari n'omurema kandi oburema obu atarazairwe nabwo. Kwonka omwe obu yaayereeteire. Prosper naakugira ngu ebi byona oine kubyerinda. Hariho abantu abatukuratiire aha turiyo nitwirira kwakiira amasimu. Naareeba Abnai ariho aha Tuhurikiize yaanasiima puroguraamu. Naareeba munywani wangye Orishaba Denis okuruga omu ba DO Expert Tailors omu rurembo rwa Mbarara kandi omuntu okozire omurimo muhango munonga omu kujweka baapurizenta ba. Nana emwe, nkaaga na mwenda, ataano na mushanju, itaano. Orabireho aho mazima otugambire obujurizi waabuhurira. Kandi nitwija kushemererwa munonga twatunga ogwo owaikiriza Yesu Kristo kuba Omujuni w'amagara gye owaajunu okurabira omu bujurizi obwo. Yesu, Yesu. Ori oha? Ntungamo wateerera nkahi? Kafunjo. Turamikize abantu ba Ntungamu tubakunda munonga n'abantu ba Kafunjo mwebare kukunda Revival Radio hamwe na Revival TV. Amiina. Mm. Ebare kuteera kandi n'okusiima yagira ati wangarramu amatsiko. Yes. Hello. Kitungire ondiijo muntu ni kikuru munonga ahari abo abariyo nibateera esimu kandi nibatsindika meseegi. Nitubashemererwa kandi nitubatsiimira Ruhanga. Halo. Halo. Yes please. Halo.
Ogu ni Hano Lauben, eishe amuka akazi ow'aha Muranga.

Kare bambi nakunda ogu omushaija nohirwa. Turamukize abantu ba Rwamuranga Kazo, abantu ba Honarebo Dan Kimosho atwijukire hamwe na Honarebo Jennifer Muheesi Rwabulibate nitubakunda munonga mukama akibaheere omugisha mwebare kubayo abanyakazo, abanyakiruhuura, abanyaibanda, abanyakamwengye, abanyakitagwenda, abanyabuhweju, The Greater Bushenyi, Isingiro Ntungamo Mbarara. Hello. Ekiro kirungi Y'ahu bari kutuhurikiza kandi yanasiima obujurizi. Hello. Hello. Hello. Yes please. Turi aho sebo ori oha kandi waterera nkahe? Kamwenje.

Yebare oturamikize abantu ba kamwenje nitubakunda munonga kibare abanya rwamwanja mwebare kubayo nokukunda revival radio hamwe na revival TV kamwenje yoona ekimurikukora nekyamaani mukama akibahere omugisha halo sebo twakwakiira oryoha kandi wateerera nkahi.

Nasiima obujuungi bwa Prisca
ahakuba yakora okukora kurungi ahakugira ngu tarakozire kuhiisa abaranga baingi ahakuba na Baibuli netugambira nti okugira ngu menya Mukama kandi oija kuguma nduure. Mbwenu nayebare kubaguza omu by'ensi akahiisa Ruhanga. Yebare program. Amiina yebare okutuhurikiza mukama akikuhere omugisha. Amiina.
Ow'eishe-emwe Current nabimanya senior presenter aha aha kandi staff yebare kutuhurikiza n'okutureeba. Turamukize Ow'eishe-emwe Rev. Kato omuriisa bwa St Peter's Kakoba. Abashemererwa. Ee sebo. Asiimwe Katiga owa Chosen Fruit Salvation Municipality.

Ebyo nibiza kutereera. Yebare kutureeba n'okutuhurikiza. Mukama akikuheere omugisha. Ainembabazi Peace kuruga Kacwamba St James Karuyenje yebare kubayo n'okutukunda. Mukama akikuheere omugisha. Hello. Yes please.

Mbwenu
ruka ruka akanoni mbogo omu ngari abamwe bari kutukunda na mbaba imwe bari kubayo egyo yoona ni kazo egyo nitubakunda munonga Hallo Amagara omu bwijwire Mwebare kusiima.

Bwakufa, bwatugaanamu amaani,
bwatukoragye munonga, Mukama mutugumiise. Oturamukize abantu ba Kaberebere. Nitubakunda munonga kandi mwebare kutuhurikiza n'okutureeba. Mukama akibaheere omugisha. Kaberibiri n'obusabadiikoni bwa Venerable Turingana. Nitubendeza ebirungi byonka. Second last caller. Tuhendere program tugarukye omu studios aha. Abantu babiri bonka. Yes, halo. Twakwakiira. Owe she. Ndi aho ow'esheemwe. Nibakweta Annet wateerera nkahi? Ndiija eya Rwama.

Okay tugarukye omu studios nka 90 percent ba bari abakazi erizooba baba active nitubasiima munonga kwonka n'abashaija nibaba bariyo mukama akibaheere omugisha wabahurira abantu nibaba bariho batuhurikiize kandi obushubuzi bwabo babusiima ekirungi munonga abazaire baba baine abaana baabo. Ori omunyeeto, obujurizi bwaawe bwabwombeka kandi bwabooreka ngu abafumu tibakuyamba, bwabooreka ngu ebyo ebi bakubakomaho, abazaire mwetantare ebintu bya sitaane, egyo emibazi ei murikuheereza abaana baanyu, bakata ahagati y'ebitabo, bakata omu faarasi na keesi, bakeekoma omu myenda ei barikujwara, abaana b'abaishiki reero bo, oh! N'omwana ogwo naakura n'emize egyo agitwara n'omuka ei arikushwerwamu ari omwana w'omwishiki. Tandika kuroga. Areetwa aha muryango arogyera aho, aroga ishezaara yaaroga nyinazaara, ashuuma kurata omushaija we. Abamwe baba bacwire you know ebitakagasha, ebya sitaani. Abafumu tibakuyambaho, emibazi terikuyambaho. Omubazi ni gumwe gwonka, omufumu n'omwe wenka. Na Ruhanga niwe mufumu waabo. Prosper ebigambo byawe nituhendera puroguramu egi. Yes tukwendera puroguramu niyenda kubanza nasiima Ruhanga ahabwokungirira embabazi kwiha ninzagwa kuruga omuka eyinazarwirwemu kuntebekanisa akanteeraho omuhanda nobu nabaire ntaine sente kwonka Akaguma naantebenkanisiza omuhanda. Nkaza omu siniya y'okubanza, nkagiheza, nkaza omu siniya ya kabiri, eya kashatu mpaka nkamara eya mukaaga. Nkaza n'aha yunivasite naho nkashoma. So mbwenu ninsiima Ruhanga ahabw'embabazi enyingi. Shuwa amusiima n'ahabw'okuntambira akanda ari omu birooto bibi. Ka nyine amatsiko ngu ne life eriyo neija omu maisho naguma nampigikira kandi nantebekanisa kurungi nabyo nimbirabamu. Shuba nsiima na boona aba baturikiize, mwebare munonga kuguma kikanteganisa munonga. Nangwa na hati buri kuba nyine munywani wangye abaingi abakumanya ninkunda kubatebeza emboozi egyo because emirundi nk'ebiri nkahurira niinyenda ngu nyeite. Mbwenu hariho amagara agantama, naaronda eki eki ndikuronda omu nsi kya- mbwenu eki ndya omu nsi kyabura. So mbwenu obwo obwire bukaba buri obwire bubi muno, mbwenu nka amagara gakantama. Eh, okuruga omu kuroota kubi ahakuba mbwenu ka ruri orutaro oru naagwanire emyaka miraingwa. So ninkisiimira Ruhanga. Eki niky'okuroota kubi kurora ngu naakirigamu. Tindi kyeebwa ekyo, mbwenu ekintu ekitareebwa. Ebingi, ebingi.
Na n'okujwara okaheza. Ni kikuru kureka pressure eriho n'ey'okugira ngu degree egi egi ei mazire nooshusha ti yangye. Ni baingi abakwendaho fruits mbwenu ebijuma byayo. So mbwenu ninshaba Mukama ankwaase. mpeereza abantu. Tukwendeze ebirungi byonka omushaho Prosper mukama akubaasise oturamukize family yoona nitubendeza ebirungi byonka noija kushemererwa twagaruka kukutaayaho esaaha omu studio za Revival TV hamwe na Revival Radio kandi turi aha you are round watungaho free time notuhikaho aha nitugaaniira n'omushaija omunyabwengye kandi ayetwire omu bucureezi bwe nitusiima munonga Ahabw'okwija kusitaya ira mutwikirize tuhenderere aha puroguramu egi ahabw'ekiro eki. Nanyine Omwami Yasin Kapumbu.